Исәнмесез. Исәнмесез. Сезгә менә бик тә бер үзенчәлекле сорау белән килгән идем. Безнең ирем белән танышып тора башлавыбызга э, тиздән 20 ел була. Шуңа күрә инде аңа сюрприз ясыйсым килгән иде. Фотосессия өчен күлмәк тектерәсем килә. Ул бик тә оригиналь шундый Заманча матур булырга тиеш. Ясап булыр микән? Әлбәттә.
Әйдәгез без сезнең белән модель сайлыйк. Мин сезгә берничә эскиз тәкъдим итәрмен. Алар да ошамаса, без сезгә аерым характерыгыз буенча аерым бер эскиз ясарбыз. Мин үзем табигать төсләре белән баетылган натураль тукымаларга өстенлекне күбрәк бирәм. Күлмәккә тукыма сайлаганда йомшак, җылы төсләргә игътибар итәм. Ул күңелгә самимилек өсти. Хатын-кыз һәрвакыт серле булырга тиеш. Бүгенге көндә ефәк тукмасы күпләргә ошый. Ефәкнең дә бит төрлесе була. Кемгәдер юка ефәк, кемгәдер киресенчә калынрагы ошый. Биредә тукыма шул кадәр күп, мин хәтта югалып калдым. Җаныгыз теләгәнне сайлап ала аласыз. Ә сезгә сюрприз ясарга кирәк булгач иптәшегезгә, без сезгә икенче төрле дә тукымалар тәкъдим итәбез. Төсләренә карагач, ничектер икеләнәм, матур чыга микән?
Матур чыгарыгыз, кызларга сак күрсәтербез, сайларсыз. Угу. Яхшы. Алайса, әйдәгез әле сезнең тәкъдимгә тукталыйк әле. Үлчәмнәр алынып, эскизлар тәкъдим ителде, тукымалар сайланды, аннары тегү процессы башлана. Ике тапкыр киемне киеп карау, ягъни примерка була. Иң соңында әлеге киемгә туры китереп аксессуарлар, аяк киеме сайлана. Күзем шкафтагы киштәләргә төште. Чәчәкле ленталарның әллә нинди төрләре бар. Биредә прокатка алып тору мөмкинлеге дә куелган. Театр кичәләрдә катнашканда киеп тору өчен костюмнарның төрлесе тәкъдим ителә. Мәктәп формасына күзем төшеп, укыган вакытларымны искә төшереп алдым. Урамда сентябрь, кояшлы сентябрь, ә мин мәктәп баласы. Укытучы апам чәчәк кочагында мәңге юк онытасым.

Укытучы апам чәчәк кочагында мәңге юк онытасым. Заманмы, әллә безме үзгәрдек? Һәр мәктәп үзе теләгәнчә форма тектерә хәзер. Шакмаклысы, буйлысы, яшеле, кызылы, кайсын телисең? Ретро формалар сагынып сөйләргә генә кала дисәк тә ялгыш булмас. Шулай да соңгы кыңгырау көннәрендә укучы кызларда көрән формаларны күрергә була әле. Биредәге кызларның киңәшләренә колак салыйк әле. Мәктәп формасы алганда нәрсә истә тотарга кирәк икән? Кыз бала тулы гәүдәле булса, бөрмәле итәк кигәнче, кабарынкы җөй белән тегелгән итәк гәүдәгә ятышлырак күренә икән. Моннан тыш малайларның пиджактагы төймәләр санын да дөрес сайлый белергә кирәк. Нәзек һәм юка гәүдәлеләр өчен берничә төймәле пиджак килешсә, юан гәүдәләргә ике төймәлене сайлау кулай булыр. Күбрәк костюм яки габардин тукыма сайлыйлар. Ol япкычлар өчен гипюр, креп-атлас, кристаллин һәм ефәк тукымалар кулланыла. Мәктәп костюмы өчен тукыманы саклык белән сайларга кирәк. Мәсәлән, синтетик тукыма аллергия китереп чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә кушылган синтетиканың күләме күлмәкләрдә 30 процент, костюм-чалбар тукымасында 50 проценттан да артырга тиеш түгел. Костюм астына табигый яки ясалма сөстән ясалган тукыма куярга киңәш ителә. Мәктәп формасы белән мавыгып киткәнмен. Минем күлмәк тә әзер булгандыр ич?
Гәүдәгезгә ятып тора торган модель сайладык. Озынлыгы да әйбәт әйме? Әйе.
Шуның кадәр килешү булган. Төсләре үзегезгә килешә. Тегенеше дә шундый, фасоны да шундый. Бөтен үзегезнең характерыгызны чагылдырып тора торган күлмәк булган. Хатын-кыз ямьсез була алмый, хатын-кыз чибәр була. Моны белмәгән ир-егет, әлбәттә, җүләр була, дип язган шагыйребез. Менә күреп торасыз, шулай да инде хатын-кызлар арасында да төрлесе бар. Әмма инде Өскә кигән кием дә матур булса, бу инде, әлбәттә, хатын-кызны тагын да нәфисләндерә. Кызлар миңа бүген карап, Син курчакка ошаган, диделәр. Кечкенәдән һәр кыз бала курчак уйнап үсә. Алдагы сюжетыбыз шул турыда.
Два года назад Я увидела работы одной московской мастерицы и очень Ике ел элек интернетта курчак ясаучы Мәскәү кешесе белән таныштым. Аның эшләренә сокланып сатып алырга теләгән идем, бәясе бик кыйммәт булып чыкты. Тукымалар, аксессуарлар, аяк киеме белән париклар сатып алдым да, курчакны үзем тегеп карарга булдым. Лена кечкенәдән рәсем ясарга яратмый. Ә бире дә образ тудырырга кирәк. Белеме буенча музыкант, икенче һөнәре икътисадчы. Берничә ел банкта эшләп ала, соңгы елларда үзе өчен генә берничә һөнәр үзләштерә. Ләкин иң ошаганы курчаклар, ди ул. Это меня очень сильно затянуло. До сих пор я шью взахлеб.

Иң мөһиме эшне теләп һәм кәеф белән эшлим. Эш барышында яхшы фильм яки музыка тыңлыйм. Шул очракта 6-7 сәгатьтән соң нәтиҗәгә ирешеп була. Менә биредә курчак әзер диярлек. Акрил краска белән күзләр ясыйм, битенә үзем куллана торган румяна сөртәм. Бу курчаклар белән уйнарга ярамый. Алар интерьер бизәр өчен генә. Лена үзе алсу төсләр ярата икән, шуңа күрә йомшак төсләргә күбрәк өстенлек бирә. Тематик курчакларны да бик теләп эшли. Алар арасында музыкант, футболист, чаңгыда йөрүче курчакларны да күрергә мөмкин. Лена үзе дә бик мөлаем, сөйкемле, тавышы йомшак. Аның гүзәллеге курчакларында да чагыла. Синдә минем хыялларым, синдә уйларым. Язмыш аермасын безнең тормыш юлларын. Шәһәрдәшебез шагыйрь Галиәхмәт Шаһи хатын-кызларыбызга багышлап бик тә матур шигырь юллары язган. Аның шигырьләре шундый сафлык, ихласлык биреп тора. Туган җирем, табигатем сөям, кырларында күп миермәдем. Карачакларны күрмәләдек, тик шапкасы чаң күрмәдек. Кая гына китмә бу кырлардан, санап кайта торган тар бит ул. Шул кырларда баша кыштырдавы, йөрәкләргә якын җыр бит ул. Песием тылсымы эссе, сызлаган чакта тешем, минем янга килеп җитте, тешне дәвалар өчен. Затлы нәсел, ап-ак йонлы, Үзе шундый сөйкемле ак халатны киеп килгән, доктор апа шикелле. Су буеннан үрдәкләр кайтып керде ашыгып, Каршы алдым үзләрен, кайттыгызмы ашыгып? Менә сезгә вак балык, вак дисез, вак-вак дисез, Ышанмасаң, кил әйдә, үзең ашап бак дисез. Мәктәп укучылары һәрдаим шәһәребез язучылары белән очраша. Шундый иҗади кичәдә безнең төшерү төркеме дә булды. Тугызынчы мәктәп оештырган әлеге бәйрәмдә шәһәрдәшебез, шагыйрь, Язучылар берлеге әгъзасы Галиәхмәт Шаһиның шигырьләре яңгырады. Ел эчендә дүрт фасыл, дүртесе дә бик асыл. Елгала янына кайтты, ташылар басылдылар, кояшка карап елмаеп. Бөреләр очылдылар. Печән үсте, җиләк пошты, өзелеп җиргә төште. Кош баласы җиләк кабып, өреп сулар эчте. Сайрар кошлар очып китте, болыттан яшен түкте. Таң алдында чәчәкләрне кыраулар төшеп үпте. Урманнарга ак мамыкта юрган сыра бураннар, ай-хай, җылы юрган, диеп. Сыеннелер урамнар.
Әнә дип тел ачыла башлый, әнә дип тибә нәни йөрәк, җирнең тарту көчен җиңәр өчен, тәү адымда әни кулы кирәк. Егылганда, төзләр канаганда, юатырга әни сүзе кирәк. Чебен тигән саен чер итмә дип, егылганда еламаска өйрәт. Галиәхмәт Шаһи күпчелек шигырьләрен туган җиргә, мәхәббәткә,

Галиәхмәт аганың хатын-кызларга багышланган шигырьләре байтак. Бу Алия, Зөлфия, Гөлназым, Сабан туе гүзәле, Кунак кызы, Каен кызы һәм башкалар. Безнең шәһәрдә ничә композитор бар, барсы да, гомумән, аның сүзләренә язалар дисәм, ну, Әдәбият 60 проценты аның сүзләренә яза җырларны. Чөнки аның шигырьләрендә ул аны махсус җыр итәргә тырыша торгандыр инде, күрәсең. Менә мин ни өчен тукталдым аның иҗатына, менә шигырьләрен карап утырасың да, ниндидер бер фикер, аның шигырендәге бер фикер,

Мәхәббәт ул, хисләр ташкыны. Шул ташкынга кердек ашкынып. Очраштык та гомер юлында. Минем бәхет, синең кулыңда. Мин күбәләк, син дә күбәләк. Очыйк әйдә икәү бергәләп. Мәхәббәт гаҗәеп зур бит ул. Мәхәббәт, гомерлек җыр бит ул. Истәлекле, мәгънәле шигырьләр, һәрвакытта шундый шигырьләр язып торырга язсын сезгә.

Бу минем бәхетле көнем, бу минем яшьлек язым. Җир шарын кочып сисәм дә, бетәрлек түгел назым. Галиәхмәт Шаһи. Һәрбер хатын-кызның җирдә бәхетле булып, яшьлек язларында калуын телим.